inotongwa navatema ine nhaka yavatema ndonyika yatichavaka nyika igotongwa igonamatigwa haleluya Regai ndirondedzere kuti tasvika pazuva ranhasi sei. But this part of my statement I will make in English for the benefit of ambassadors who are here. In April 2018, I paid a state visit

Zvose izvozvo zviri zvina zvavandudza nyika yokwedu. Ndo unonzi ushamwari hwakadzama nenyika yechina. Saka kana ndichivona Ambassador weChina ndobva ndavona rudo rwatakapiwa nemutungamiriri weChina pane zvatiri kuona nhasi. Our new renovated and modern RG Mugabe International Airport matches any any airport in Europe chiregera uone ukainda iko zvino uchinovona zvavakwa hauchazivi kuti uri kwaseke otofunga kuti uri mhiri kwamakungu haleluya tichivaka nyika yokwedi madiro edu tichitsikigwa neshamwari dzedu uku techida kuti avo vakatipa zvirango ah, vasvode ah, vachingotaura pamusoro pezvirango zvavo isi tichingovaka tigongovaka tichingovaka nyika yokwedu regai ndikuudzai zvakaitika kusora zuro ndakaenda kubotswana Ndadamwa nemningina wangu President Masisi okuBotswana. Saka kwakune inonzi United States Africa Business Forum inoitwa neAmerica. Ndokubva ivavo vokuAmerica vakati ivo ah, Zimbabwe ngaivuye hayo asi hatidi kuti president wacho avuye. angangotumira vamwe zvikanzi navamasisi kwete ini nezimbabwe tinoryidzana uye ndiye mukoma wangu saka ndinomudana avuye kuno anenge asingadi kumuvona anotsinzina maziso ake asi ndo zvakazoitika ndasvika E, vatungamiriri vekwamereka vakanga varipo zvikanzi hatingarambi takagara mumba muno munouya vamunangagwa zvikanzi hapana rimwe dhoo iro munofanira kugara seri uko ndokuinda havo seri isi ndokugara namamwe maprezidhendi tichimwa tii ivo vagere seri mwari anokomborera nyika idzo dzinoshuvira zvakanaka kune dzimwe nyika mwari anotonga neshamhu yomunyu avo vanovenga vamwe vasina mhosva saka nanhasi muchiona kushupika kwavari kuita havachazivi pokubata ndadzoka muno zvino hama dzangu tapiwa rubatsiro rwakadai ndati kuda minista mhona takatora kambani jiangsu yokuwa china ikavaka Airport yedu inomwisa mvura kana ukapinda mairi magnificent. Zvino ndataura kuna vamhona kuti vanhu vanoshandamo vashande zviri magnificent, vasaita uori. Ugoita uori muchunhu chakanaka kudai chatabatsigwa zvokwadi ndokusasvanga vandivimbisa vamhona kuti kwete aiwa tichashanda zvakanaka ndikati ko mukuru wokuno kweapoti ndiani aripo mukomana ari panapi ndikati iwe mashoko andataura waabata kwayapinda mumwoyo saka ndinovimba kuti pachabatwa zvakanaka kana pava pano uori hwofanira kutama poshandiwa zvakanaka tibate mudziyo wedu zvakanaka pane divi rakare rakanga iripo saka richagadzikwa zvakare kuti rifanane nezvitsva zviripo kugoita divi redomestic side tawirirana nevanovaka kuti haiwa vaite zvakare nokuti pandakavimbisiwa neshamwari yangu vashishiping akati airpos yose saka ndavudza kambani inovaka ndikati waita divi rimwe kune rimwe rasara achigadzira kanzi hariruya ndogadzira so china jiangsun construction company international

Hama dzangu manzwa kuti handisai ndaenda kumaelection ndokupedzisira kutaura nokuti ndozofanira kuti zvamofanira ku ndamakatakura ndezveelection ndikaimbotaura zvamukwanisa kukangamwa zvenyu ndataura ini munoziva here kuti taitambura magetsi achinda tichipiwa nguva dzokuti nguva dzakati takapiwa mari tagadzira magetsi avako haachadzimwi ee eh, vaya vanga vachi nyama dziri kuvora hadzichadini ee eh, kutsigirwa nechina paramende yedu Tanga tine parliament yakare yakavakwa nana Ian Smith idukwane chaizvo zvino iko zvino eh, tine 210 members of parliament under the second republic takatutsira tavona kuti pa 210 apa kuti madzimai avo emuparliament akawanda vanokundwa nevarume varume ndivo vowanda tikaisa kota yemadzimai 60 e, eh, ndokuisa futi kota yevachidiki imomo saka paramendi yanga yaita chidukwani takavaka imwe paramendi kumount hampton yakatopera this is development tikati isu chii chatinofanira kuti tiite nyika yedu inde mberi hezvo tine zvirango zvatakapiwa chokutanga tikati isu toda kuti Zimbabwe must be food secure. We must be food secure. Vakomana vangu vari panapa vana masuku minister veagriculture ndikati ndee munofunga asi kuyedze mapedza kufunga muzondibudza kuti food security tinoiwana sei Vakafunga, vagofunga, ndokukwanisa kufunga zvinobatsira. Saka iko zvino tava mugore retatu tiri food secure, tavaka madhamu mumaprovinsi akawanda, tiri kuramba tichingovaka kunzizi dzedu dzine mvura. atoti mawater bodies mukati menyika tiri kuita irrigation saka ne model of agriculture yatiri kuita tinovona kuti climate change yaunza kuti kufamba kwemwaka kwataiziva kare kwasanduka Aiwa, ngakusanduke Assistant Chiguta nokuti tinofana taakuziva kuti tinofana kuwana mahekita mangani munyika anofana kudiridzwa tangodiridzwa iwawo taguta tikavona kuti ko munyika munomu e, eh, mavillages mangani tine 35000 villages munyika muno handisi kutaura muno mumadhorobha matiri ndikutaura kumusha vamisha kwose kwatakabva isu saka takatenga marig anochera mvura kuinda pasi chaizvo 880 ose awa takaisa kumarizevha ari kuchera mvura village by village yesola taita izvozvo pavillage ipapo tinoti su vanamai nevechidiki program tinovapa ipapo each village becomes a company yatinopa zvose zvavanoda voita horticulture kwatakatanga nehorticulture iko zvino izvi taakutengesera zvehorticulture sana blueberries kune dzimwe nyika dzokunze vakadya va blueberry rekuzimbabwe vanobvunza tirebvepi manakirawo votarira vona kuti zvakarimwa kunyika ine masanction vodya mabrubery vasati havachatariri papackaging nokuti packaging inenge yakanyango zimbabwe asi mabrubery vachidya isu tichirima tichibhadhakwa Ko chimwezve tikati aiwa tavona kuti hongu nyaya yechibagwe taigona tine inonzi pfumvudza ine makomba 52 rimwe divi 19 rimwe divi 52 maweeks echi egore 19 makomba anobudisa gokoko roupfu saka magokoko 52 vhiki imwe neimwe mune gokoko roupfu morya movata mangwana morya movata mpaka gore rapera kwazobva ipapo tozova nesmall scale farmers nebig scale farmers

Mwari ane maitiro ake akatifemera kuti chimbidzike kugadzira nyaya yegorosi hondo isati yatanga kuukraine patakangoti eh, gorosi taugona kurima rinokwana isu hondo ndokuputika Hatichinei nekuzvo kuUkraine takurima gorosi redu. Gore raperai takaita uh, surplus I think 20 or 30,000 metric tons. Gore rino ichadarika zvakare. Takutotsvaka kokutengesa wheat tichirima muno muZimbabwe. Ndaive ndina President News President wekuMozambique tikanzi na ndinonzwa kuti kuZimbabwe maugona kurima wheat ndikati hongo munorima yakadini tikati ha segore rino tinosvika kuma 370 metric tons kati konaiwe hama yangu ko mumaputu munodya matani mangane hwiki pamwedzi zvikanzi 1000 metric tons zikati ah ini ndokwanisa kurimira maputi mwedzi mitatu ndoga witi vachiguta so having secured food security in our country we now must address infrastructure development and that must be done on the basis of our domestic resources our mining sector our tourism sector

We are supporting by my small makorokoza. Hatichina makorokoza tava nema artisanal miners. Ke small scale miners tovatsigira. Taiwana about 18 to 19 tons of gold pagore ikozvino gore rapfuurai takaita 36 tons gore rino tiri kurova 40 tons double titengesa goridhe so with those resources no one no country can impose sanctions because the gold is underground in zimbabwe hatisi kuchera gold rekune imwe nyika nderedu ratakapiwa najehovha Hezvo platinum yabuya inodikamwa kwese kwese kwese platinum. Tikati aiwa platinum toda kuti igadzigwe mastages ayo ose ite beneficiation muno.

tine platinum yedu tine goridhe tine madiamonds echii zvose izvozvo ah it is important also kuti zvatinoda zvichibva kunze zvivuye nemigwagwa yakanaka nenjanji yakanaka zvatinoendesavo kunze zvifambe nenzira yakanaka migwagwa nenjanji dzakanaka migwagwa tiri kuvaka tega we are going to transform the road infrastructure under the second republic and this process is going on and there's evidence if you go and travel where we have already completed you see what i'm talking about muchavona pagore rinouya tinenge tagadzira pambudzi apa panenge papera mota dzofamba nekuti pambudzi apa munhu aipedza two hours kana more makakiyana zvose izvozvo zvichava zvakare kana tapedza mota dzichitenderera zvakanaka naka muzvikoro medu mayunivhesiti edu Ah, takaisa zvinonzi mainnovation hubs kuti vakomana nevasikana vanoda kuita mainventions vanenge varimo mainnovations vanenge varimo vachigadzira zvinhu varimo imomo kana chinenge chapasa chotocertify choitwa commercialize chofamba makavona pakavuya covid-19 handisi zvikanzi vanhu vezimbabwe vachafa senhunzi makambozvinzwa takazofa senhunzi here uh, hey. kuti titengesereivo oxygen iye yekuti kana munhu ukarwara unoiswa paoxygen pacho kuhospitara kuchipatara chavachiwenga izvi ndokutora vakomana vasikana vaive science in no time nokuti kambani yanga achitipa oxygen eh, medical oxygen iyoyo ndemabritish ah kaa tikaaplaya kwanzi hazita renyu riri pasi pasi zita renyu ko rinongoramba riri pasi sei risingakwirivo hariri pasi kuti kwai tife senhunzi ndokuvaka yedu plant kwamutare inogadzira medical oxygen regai ndikuudzei kuti vakomana vedu vasikana vanogona sei medical oxygen kana iri international inodikanwa kuita 96 percent purity yedu iri pa 99% purity yatinoshandisa muno muzimbabwe tinoigadzira ne one week dzimwe three weeks te tichigadzira dzokuvatengesera otamba nesu iwe so we continue to break ground We continue to break records. Iko zvino tobacco yegore rino yabreka tobacco gro even pamazuva evarungu ana an smith tabreka marekodzi iwawo takurima tega so what we want is peace unity in our country

We are an indigenous party. We think African, we walk African, we dream African. Hatifanani nezvimwe zvimusangano zvinorota zvichinunga

ndopatinenge tichinovhota kuchengetedza nhaka yedu isu vatema vomuzimbabwe isu tisu tinoda kuita sarudzo iyoyo ovona vamwe vari kunyika dzokwavo woisa mhuno dzavo munyaya dzedu satinyamboisa mhino dzedu munyaya dzokwavo this interference

vachidhonzana mabhuruku napamahwindo vachipinda mumaseneti aikoko voti ivo vanoziva dhemokirasi nhema isu ndisu tinoziva dhemokirasi tofanira kuvavudzano kuvarayira ngavavuye vavone maitiro edu kwete kuti vaunze zvokwavo zvivuye kuno kwete ramba hongu tinavo mukati menyika yedu vanokwikwidza aiwa theyare welcome asi vokwikwidza sevanhu vatema kwete kudza senhembe dzavarungu aboda apo tinoramba saka rwendo runo muna august munovona kuti Madhorobha edu mazhinji ari mumavoko eopposition. Ah, marara haadini hatakurwi siweji yataugwa naminista wehealth inongopararira rwendo runo kick them out kick them out through the vote that's a democratic process Kana usingagoni vhoti rinokubvisa. Vanogona vopinzwa nevhoti. Musi wa 24 toda vose vapinde mumagumbezi vasina kubvisa bhutsu. Nokuti vana vane handa, mapfupa ane handa anenge amuka. Votonga nyika yokwavo, vachichengetedza nyika yokwavo. Haleluya! Eh, tavinga airport. Airport yedu iyi eh, iko zvino izvi yanga ichingokwanisa kutora vanhu 2.5 million handiti taigadzirisa manje yakuda 6 million andazviona manje kungwara kwatakaita e, pasura apa pavanga vatipa e, nakire e, masanctions avavo taive nendege dzaikwana kuma 27 ndokupuri kutadza kuvuya kuna masanctions nezvironga dzikasara dzangova three iko zvino dzaakuuya dzakumakumi maviri dzaakumakumi maviri dziri kungowedzera dzingowedzera tine kuronga kwokuti pasina nguva yakareba muchavona kuti air zimbabwe inenge yasumuka zvakare nekuronga kwatiri kuita nokuti vakaisa zvirango zvokuti hatikwanisi kupiwa mari kana lines of credit kubva kunze kwedzimwe nyika tikati ndezvenyu isu nevufumi hwatakapiwa najehovha tisina kumbira ndokwatiri kushandisa kuvaka nyika yekwedu tinoda kuti tiinde mberi tino runyararo e, kana muchiwirirana pane runyararo munovaka nyika kana muchitukana muchipopotedzana muchigwa hapana chinovakika handiti Jerusaremu yakavakwa ibwe ibwe chitinha we shall build our country stone upon stone brick

takutofarira kuti dai aramba zvavo aripo tichingovaka tichingovaka ivo vachingotsamwa kuti hachashandi takati isu eh, tinoda kudzokera commonwealth dondivudzai cha vakavata nenzara kumba kwavo nokuti hatisi mucommon wealth aleluya motozvipindurawo moga ipapo e saka hama dzangu e toda kuti Tese dzvamu, tese dzvamu musi wa 23 August kunovhota. Vana mai imwi vakachena apa. Musi iwoyo musabika tihobvu. munozoibika baba vadzoka vakuratidzai chigumo chakatsuka moti baba tione chigumo vakati icho chakatsuka tihobvu homwa tinoda kuti This time around tinongova ne one seat ndizvo muno muharare currently one aiwa rwendo runo toda dziwande sumukai munovhota nowandi hwenyu Titore makanzura aya tigadzire madhorobha achene awane mvura awane zvokufambisa mumakanzuru medu vanokorekita mari marates and so on kwainoenda hatikuvoni zvainoshanda hatizvivoni aiwa hatidi izvozvo toda kuti tigadzirise Tine Continental Free Trade Area yedu iri kuvuya yokuti nyika dzese dzeAfrica tichange tichitengeserana tisina matariffs kana kuti majuti akakwirira. Saka vanenge vachibatsirika ndeava vanenge vagadzira zvinhu zvavo. Pakavuya Second Republic

We need peace. We need harmony. Towirirana avo vanenge vachida kuita zvemusara aiwa muti kana asvikawo pamba pako unongomupa mvura otipfuura hako pane ndeporugare nokuti Mwari ari kumusoro kudenga anofarira vanhu vane rugare vanotukana ndevokwasatani so ndotenda nokuuya kwamaita ndanga ndisingambofungiri kuti ndiwana vanhu vakawanda kudai haarae munodadisa mandidadisa ndafara nemwi ehe pamberi nezanupf pamberi nokubatana viva zanupf viva